Penncheutañ un dud-cheutañ war an douar. Dont a ra war-wel un dud-cheutañ war an douar e-pad ar ragistor da lavarout eo maread a-raok an istor. Er ragistor e teu war-wel familh un homini deut da lavarout eo ar mab-den erruet tri skej pemp million a vleadoù zo. Echuañ a ra ar ragistor tro-dro tri mil tri c'hant A-raok Jezuz-Krist, pa oe ganet ar Skritur, en em rannain a ra ar ragestoer e daou vare, ar Paleolitik, maread ar mein-kor, hag an Neolitik, maread ar mein-neuze. Pemzek ha pevar-ugent regant eus an istori ar Paleolitik, ni anav ar prantad-mañ get labour an arkeologorion e furchal an douar. e kaver tostiañ, e kaver teuet, skelettoù. Kavel mab-den eo ar revandir afrikan, peogwir e kaver eno un dispartioù treutañ etre an Hominided hag ar Marmoused. Etraonian ar rif, e reter Afrika, e krog an Australopithecus, da skouer Lucy, da ziskenn hag ar gwez ha da vout daou droadek. Bevain a ra Un homohabilis, donc de lorde un den ampart, war-dro tri million a vleadaoù zo. Tcherret a ra son an isav, gouiet a ra komz ha fardailh binvioù gros. A-stroll e vev, an dud cheton, hag holl zebrerion e oent. Kemm a ra difoun un den. Un homo erectus, den en isav, a ra gwelloc'h e vinvioù. Gouzout a ra gober tamm dreist-holl kavet vez roudaou anezhañ en Afrika met ivez en Europa hag en Azia. Dont a ra a-benn un den jetant da ober tan mestroniet war-dro Pierre-Henmil kent Jezuz-Krist. Sevel a ra binvioù mein-daodu, sevel a ra lochennoù get koed, kroc'hen loened pe eskern. Ar moa erektus eo ar treutañ hini e vont kuit ag ar revandir afrikan betek Azia hag Europa. Gantañ e vez mestroniet un tan. Bevain a ra an Homo sapiens war an holl gevandirioù etre nemet kant mil ha nemet daou-ugent mil. Blead zo un Homo sapiens a dalv un den gouiziek peogwir eo brasoc'h he empenn evit hini un Homo erectus. Geuton e vez douaret he dud war. Àr-dro daouzek mil blez zo peurrouet da roudoù kosañ un den vremañ pe Homo sapiens sapiens ar per a dalv un den gouiziek-tre. Ina a rell sevel oberennoù arzel gantañ e voe annezeut ar bed-aber. Get distro enklaskoù un erkelogourion e rell chañs un deiziadur c'hwetoc'h. Nomadeed eo an dud er paleolitik. Kalz enor eo an hin war-dro daoudegont mil kent Jezuz-Krist evit hiriv. Niverus ha liesdoare eo ar jiboez. Kevodve Kirvi, kezeg, bizoned, mammouted, bourc'hed Manne. Distank eo eo an dud. Etre trigi ha pemp million eo ent war an douar. Bevain a rent dreist-holl diàr ar chas, ar rent-a-stroll, ar pesketa hag ar c'hwitil. Dre ma veze ret heuliañ ar jiboez ne oant choaz stabil a-nes an dud. Nomaded e oant. O armoù hag o binvioù e veze savet diàr eskern ha kern ar loened chaseet, pe un dac'hall diàr kailhas bennet stanket gete war tammoù koed, evit en em warezañ doc'h ur hinijenn e tougen krec'henn loened. Douaret 'veze an dud varv E-barzh bezioù, alies get binvioù, bravilhoù, sur a-walc'h e krede an dud jeton en ur vuhez arall goude ar marv kredennañ o doa èl nerzhioù an heol, nerzhioù ul loened. Bevain a rae an dud jeton e-barzh kevioù, ar re-se oe klinklet get livadurioù, engravadurioù, sur a-walc'h get un dalvoudegezh hud pe relijiel. Larrotve, arz ha re viou. Pardon, teil mil ken Jezuz-Krist eta un hin da vout klouaroc'h hag ivez ar jiboez a da da vout dibaotoc'h. Setu perak evit debriñ ne red chot an dud kontañ hepken war ar chas hag ar c'hwitil, neuze e red dezhe produiñ o boued. Dilezel a ra an dud o buhez ha nomaded. Dont a raont da vout tud chomedig. Evit-se e savont tier get koad, pri serret hag e vez sioul evit gober an doenn. A-stroll e vevont e krouent èl-se ar teuton kêriadennoù. Er neolitik emañ derv al labour-douar hag ar disheñvel loened, e Mezopotamia, e Egipt, an dud a labour an douar hag a sav loened, anvet eo an takad-se ar gresk strujus. ha tout-se zo adal ermit kent Jezuz-Krist. Tamm-ha-tamm ul laboureur-douar a implij binvioù arbennik, binvioù nevez, teknikoù nevez, èl ar fals evit Teostein pe ar mein melen evit Malain-Greun. Tamm-ha-tamm e-tal labourerion-douar e sav arbennikourion de leur de artizaned Tud a-vicher a grou traoù get binvioù un, da skouer un artizan a ra podoù-pri evit mirout tonedoù hag evit poaen boued. Ur skouer arall da skouer un artizan a ra dilhad, diàr lin pe àr anab, pe gloan un dañvad. War-dro serr-mil kent Jezuz-Krist, un den a ijin un teknik. Evit gober traoù e metal diàr kailh, doullaroù-houarn pe koef, lakaet eo deuzañ. Gant ede ar metalurgiezh er kreiz strujus. Dispar neolitik e vez graet hag ar chañchamañtoù bras zo peut e-pad un neolitik, hag strewet e pep lec'h er bed e-pad milvedoù ha milvedoù.